Yɛrebewie no, ɛna even wɔ asɔre hɔ ankasa koraa no, woka asɛm bi sɛ ɛɛ ɔsɔfo Badu kɔ bi, nneɛma bi kɔ so, ɔnyɛ wo ba bio. Ɛma yɛwieɛ, nsɛntwerɛfoɔ yɛsan bisaa further questions ma wokyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ. Ɛɛ woadisowni no as wo ba. And ɛma emu bi yɛɛ yɛn nã kakra, firi sɛ yɛnim sɛ ɛnkyɛɛ koraa na ɔbɛkyɛ wo kaa. yɛnim sɛ wo ne no mo bɛn ɛbaa ne sɛn na all of a sudden afei deɛ um, wapo no uh, ewiase wei no mefa ne sɛ yɛwɔ agya ɛne ɛwɔ ɔba na nka agya deɛ wo deɛ ne sɛ sɛ woba ɛyɛ deɛ nya wobɛtene no na ɛba soso atie deɛ n'agya aka But ɛba a wotene no a ɛntene na wokasa kyerɛ no a ɔntie na woka e na ɔno nso akɔka bii na akɔyɛ saa sɛ adɛn abusua a mofiri mu no ɛyɛ abusua mmienu anaa abusua baako for example Te sɛ abatoɔ berɛ mu. Awurade kasa kyerɛɛ me sɛ Nana Addo Dankwa Kufuor-Addo na ɔno Awurade de ɔman yi ahyɛ ne nsa. Na 2016 abatoɔ ɛkɔto no, NPP ne yɛ Nana Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Kufuor-Addo bɛdi nkunim. Awurade kasa kyerɛɛ me sɛ menka ɛma ɔman yi nte. Mfa mekae ma nkurɔfoɔ bi mpo adwene yɛ wɔn sɛ mekasa dodo. Nanso na ɛnyɛ me pɛ na na mede rekasa, na ɛyɛ deɛ Awurade ahyɛ me sɛ menka na na mereka. Ɛna sɔfo Kobi so so se, Nana Addo ntumi nyɛ president da, ɛfiri sɛ nnome mmaako mmaako 16 ɛda no so. Ɛkyerɛ sɛ Nyame ammɔ no sɛ ɔmmɛyɛ president, nti ontumi nyɛ president da. Ɛma ɔno nso kan so many places, ɛwɔ radio stations. Ɔka wobɛhu sɛ radio presenters na frɛ me sɛ ah papa, wo se Nyame se na nado no wayi na ma ɔman Ghana. Oba Kobi so so se Nyame se eh, President John Mahama ɛna Nyame ayi na ma ɔman yi a ɔbɛkɔ so atena Ghana konya so. Na sɔfo kobi sɛ n'agya ne wo, na adɛn, ɛso wo Nyankopɔn a oyii nanado kyerɛɛ wo no, ɛna ɛso wo ba bɛde kobi susu Nyame a oyii Gyɔmama kyerɛɛ no? Ama yɛayɛ confuse, sɛ nka ɛyɛ na nka wo nnim bɛde kobi mpo wɔ baabi ɛna ɔɔka n'asɛm na wo ka wo deɛ a, ka yɛmfa ho. Ba yɛ nim sɛ bɛde kobi bɛn wo, ɔba radio so ɔbɛ kasa mpo sɛ Nyame se, eh President Gyɔmama, na ɔno Nyame ayi no ama ɔman yi, ɔbɛsan atoa n'amamuo so a, ɔdi kan abɔ wo din sɛ, me papa Odiyifo Owusu Bɛmpa merekyea wo, ansa mpo na waka ne nsɛm a ɔbɛka. Nanso ne nsɛm a ɔka no nyinaa no, ɛno nsɛm a woka no ɛbɔ abira. Enti hwan deɛ na yɛnyini na hwan deɛ na yɛntie? Saa tam no yɛ ntoa ba no. Na sɛ berɛ wɔ mu a, Mɛka ato sɛ meto nsa frɛɛ saa me ba Bebikobi yi as agya, na meka kyerɛ no sɛ, me ba, wogye me di sɛ meyɛ Nyame nipa? Ɔse, papa, ae megye wo di. Ɛna mese, Nyame ne makasa sɛ ɔde ɔman yi ahyɛ Nana Ado Dankwa Kufuor Ado nsa. Wo nso nso so se ɔmanpani John Mahama ɛna obedi nkunim. Asɛ deɛ yɛɛyɛ ama Ghanafoɔ Ebinom koraa mpo betumi asere yɛn asɛ nkwadaa bi na yɛredi agorɔ. Maame, so mayɛ nyamedwuma akyɛ kyɛn wo? Ebia mfie mu wobɛkyɛn me, baa sunsum mekyɛn wo. Enti no, me ba, baabi a Nyame de me wuraeɛ ne nneɛma bi ɔkyerɛ me a ɛkyerɛ sɛ nana do bɛdi nkonim no, wonhuni na wontumi nnuru hɔ because wɔn mfe susua a wontumi nnuru hɔ. Enti ɛbɛtumi a anka menka kasaboa nhyɛ wo yam. Ɛneɛ amanyɔkuo deɛ, deɛ odwan pɛ na ɔde ne fufuo ɛbɔ. Mentumi nka nkyɛ sɛ menti bra bɛdwan ne NPP daabi. Because masɔre dan mu a meyɛ sɔfpani wɔ hɔ mpo no, yɛwɔ NPP foɔ ne yɛwɔ NDC foɔ wɔ hɔ. Ɛna sɛ mebɔ mpaeɛ ma obi a memusa sɛ ɔyɛ NPP ni anaa NDC ni ansa na mabɔ mpaeɛ ma wo. Na meba Badiko bi, ɛberɛ bi atwam, Nyame faa me so hyɛɛ nkɔm. sɛ NDC bɛdi nkonim wɔ abatoɔ mu. Ɛma mehu sɛ gyata no ɔsono ko ntɔkwa a gyata no di fiti wɔ sono no wɔ ɛpo so wɔ sunsum saa na mehu no. Na gyata no gyina ɔnom ma NDC, ɔsono gyina ɔnom ma NPP. Nti NDC bɛdi nkonim. Ama mpa yɛto aba no wie na NDC foɔ adi nkonim. Nti saa tam no obi bɛka sɛ Owusu Bɛmpaw yɛ NDC ni. Nti wo hyɛ nkɔm favour NDC anaa? Nti me ba, me mmom deɛ woanhwɛ a ɛbɛto aba no awie no w'anim bɛgu ase. Na meka nokorɛ akyerɛ wo sɛ me, w'agya ne me. Tie m'asɛm. Ɛfiri me ba kɔ biara no ɔse papa, me nso mepɛ sɛ meka ma ate aseɛ sɛ deɛ Nyame abie m'ani ama mahu no, ɛno ara na me nso mahu no. Mede anidie ma wo paa but papa, wo nso so Woanhwɛ yie a ɛbɛto aba no awie no w'anim bɛgu ase. Na me deɛ akwadaa tu panin fo sɛdeɛ panin tumi tu akwadaa fo no. Na nneɛma bi a ɔno onim a NDC foɔ de atoto n'akwan mu no nyame ne nipa anim ni ɔnye ntum sɛ nanado bɛtumi ayɛ ɔman panin Na ɛyɛ yɛn manpanin dadaa John Mahama na ebedi nkunim. Mefrɛɛ me ba Badiko bi wɔ saa asɛm ho more than three or four times. Wantie. Still deɛ ogu so ka na ogu so ka. Ɛne ɛkɔto aba. Yɛto aba wieɛ. Deɛ ɔba kaeɛ no amam. Deɛ agya kaeɛ no na ɛbaa mu. Nanado na edi nkunim. Ɛma sɛbe ɔtwe ɔmanpanin Mahama mu bɛɛ one million and over. Ɛno akyi a Maame Charlotte Osei declare na Nado president. First call a menya ɛ ɛ me ba Badu Kobi. Ɔfrɛ no ɔse papa, papa. Wo ho yɛ me nwanwa. Me gye wodi paa sɛ woyɛ nyame nipa na sese deɛ mesuro wo. Mahu sɛ ampa woyɛ nyame nipa paa ampa. Na nneɛma paa na egugu na kwan so a kɔse nka NDC foɔ didi nkunim a ɛntumi ama saa no papa. meka nokorɛ akyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo ɛna ama Nana Addo atumi adi nkunim aba abɛyɛ ɔmanpanin na ɛnyɛ campaign a wɔyɛɛyɛ na sunsum mu sɛdeɛ nneɛma teɛ no menim sɛ woako ntɔkwa paa ma Nana Addo ɛna ama Nana Addo adi nkunim na mese daabi ɛnyɛ mea because menyɛ animuonyam ne mma me ho ɛyɛ awurade ɔbɔɔ soro ne asase na wahyɛ n'asɛm ma, efisɛ ɛyɛ Onyame pɛ ne Onyame nhyehyɛeɛ sɛ Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bɛdi Ghana so saa bere yi. Enti yɛmfa animuonyam ne anidie mma Awurade, ɛnyɛ Owusu Bɛmpa. Ɛna ɔse, Papa still me deɛ mesuro wo. Na masuro wo paa ɛnam sɛ mate me da ase. Yɛnsuro Nyame, ɛnyɛ nipa. Ɛto atwa. Yɛato aba awie. Yɛgu so wɔ ɛba ne agya relationship mu mewɔ hɔ noma na radio station afrɛ me sɛ oba bɛde kɔbi wɔ radio na ɔse abatoɔ ne ɛtoyɛ no nana do ɛwia mu ɔne npp foɔ nti ɛwia mu ne ɛduru ɔmu tuiɛ ɛna maa nana do ɛtumi bɛyɛ president na ɛnyɛ nyame ɛtɔ kɔɔ so bebree ɛnam sɛ dabi mefrɛɛ me bɛn ka kyerɛɛ no sɛ, Sɔfo, sɛ ɔka sɛ ɛyɛ nwiamu na ɛmaa Nana Addo bɛyɛɛ president ne nnuru a, na apɛ sɛ ɔkyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ wonni gyidie a ɔwɔ Papa Owusu Bɛmpem. Na deɛ Onyame daa no adi kyerɛ me a meka yɛ Nyame asɛm no, wosɔre atia Nyame asɛm. Na ɛnam sɛ Nyame na ɛka kyerɛ me a meka yɛ a ɔso keka saa nti, Nyame bo bɛtumi afu. Na as papa no, mentumi ma nkeka saa nsɛm wei ɛmma Nyame bo mfu. Na sɛ biribi yɛ wo a, me ara me so na ɛbɛsan aba abɛda. Ɛfiri sɛ wo se, W'agya ne me. Mammɛfa wo so sɛ fa me yɛ agya. Wo ara na wo na woseɛ sɛ Nyame na ɛka kyerɛ wo sɛ bɛfa me yɛ w'agya. Enti no, yɛato aba no awie. Yɛto aba wie, wonte sɛ mekasa wɔ radio so biem. Nyɛ sɛ radiofoɔ mfrɛ me, wɔfrɛ me. Ba wofrɛ me koraa na ɛyɛ radio a menkasa. Because ɛyɛ saa na sɛ wokasa dodo. Nkurɔfoɔ bi koraa bɛfiri saa sɛ wokasa dodo anaa yɛato aba awie still wokasa gye animonyam ma wo ho. Dabi, Nyameom no ɔne onipa nhyɛ n'animonyam. Enti no animonyam no yɛ Awurade dea. Yɛato aba yi awie, sɔfo bɛde kɔ bi, ɛbɛyɛ a me ba no ka w'ano tom na mmom mentumi nka akasaboɔ nhyɛ wo yam. Sɛ ebi abaa ne mmom na ɔreyɛ biribi na ɛnyɛ ɛwɔ n'amammuo mu na woyɛ nyame nipa yi na Ghana ɛka bi ma menka bi na wobɛtumi aka bi deɛ ɛne ɔkɔka baa sɛ wobɛka ataake nyame asɛm sɛ ɛnyɛ nyame ɛna ma nanado bɛyɛ ɔmanpani na yɛ nwiamu ne nnuro a ɛndeɛ no kyɛ sɛ asɛm a onyame aka no ɛna wo kɔndɛɛ mu asɛ o rebelli against the word of god baa sɛ wobɛtumi aka nanado amammuo biribi a ɛwɔ mu a wompɛ anaa ne ministers no biribi a womayɛ a wompɛ a ɛko tia Nnipa ɛmma amamuo nkɔ yie deɛ ɛneɛ mentumi nstop wo ɛneɛ neɛ go ahead but sɛ wobɛkasa sɛ ɛnyɛ nyame na ɛma Nana Addo bɛyɛ ɔmanpanin no deɛ a ɛneɛ wobɛdi fɔ na mpo Nana Addo amamuo sɛ nkɔɔ yie seesei a woyɛ me ba yɛ very careful because ɔmanpanin biara ɔbɛtena Ghana akonnwa so ne first year Ah na nneɛma nkɔ yie. Mekɔ first year na wɔn de toto nneɛma. Nso akasa na nado ntumi mu ɔman no free education ntumi nyɛ a woka no radio so metee. Ɔntumi nyɛ sɛ ɔntumi nyɛ sɛ yi. Na wonim two years ɛne three years wonim deɛ nyame bɛfa ɔman panyin no so ayɛ. Woka so ɔntumi nyɛ free education ɔkɔyɛ. Woka so ɔntumi nyɛ sɛ yi sɛ bere bi duru nyɛ nyame ɛyɛ n'adom na ɔtumi yɛ a asɛm bɛn na wobɛka enti ɛbɛyɛ a twa so meba no amfii afei duru tam bi mefrɛ no ana ɔmfa to extend sɛ mehu sɛ ne ba awu ɛma mefa fon frɛ na one week sɔfo bi amfa ɛma mesoma a maame bi ɛfrɛ no ante asaabea ɔba ma sɔre na nadamfo no sɔfo bi ɛma maame kɔka kyerɛ sɔfo bi mesoma ɔsɔfo baabi ɛfrɛ no maame frida a ɔno nso so nim sɔfokubi paa. Ɛma ɔno nso kɔɔ hɔ kɔka kyerɛɛ sɔfokubi sɛ, Agya bɛmpa se wahu sɛ wo ba awu, enti bra na ɔne wo nyɛ mpaebɔ sɛ bɛyɛ saa adeɛ no nto wo na ɛmfa birisie mma. Maame kɔɔ hɔ kɔka kyerɛɛ Badikobi. Papa, ɛbɛsi nnɛ Badikobi amma. Mete aburokyire, meyɛ program, ɛne ɛfrɛ me sɛ Badikobi baawu. Na me sɛ, ah, me ba yi, Enti mifi plane mu sii a, mamma me fie mpo na mekɔɔ Bedi Kofi, Bedi Kobi fie. Mekɔeɛ manka saa de nti na mekaa sɛ mehia wo bra na wamma na watena no ama akwadaa awu manka because yɛwɔ abesewiem yɛwɔ sum na mesan bɛka biribi saa no ɛsan na sɛ mebiri wo kuro nti manka ɛna gya me maa ɔyɛ akɔ metra wo nkyɛn no di nkɔmmɔ hyɛ wo nkoran Ɛna me deɛ me kra yɛ firi hɔ ɛna me baɛ because ɔne m'ani kum because me firi plane mu sii yaa ɛno no now biribi ato atwa saa na me deɛ me nim nti ankyɛ because my entertaining no good me wɔ hɔ na ano anwummerɛ bi ɛna ɛɛ eh, menya call me nkɔnkɔhwɛ a Kennedy na Kennedy no so ɔfrɛ me a mefa because of sɔfo bɛdu kɔ bi anidi a mede ma no nti Enti ɛno mu ɛna aberanteɛ yi ɛka kyerɛ me sɛ agya bɛmpa adɛn nti na woyɛ ahwɛhaa ama ɔba na ɔsɔfo kwaa meamɔ ɛde sɔfo bɛdi ko bi te radio so ɛredi n'atɛm sɛ wakum ne ba ɛde ayɛ ɔkɔt na wakum ne ba de ayɛ nnuru. Yeah, um, I think this issue by app, uh, Mr. Beautiful, sɛ wohwɛ a, mefrɛ Mr. Beautiful ɛba app, ɛma uh, ɔindicate koraa sɛ wɔmde wokɔ court wɔne w'asɔfoɔ no because mo aka sɛ ɔsɔfoɔ Badiku bi de ne ba no ɛyɛ uh, rituals a ɔde pɛ tumi ɛba um, ne saa saa aberanteɛ Mr. Beautiful no no koraa na ɔnim Badiku bi wɔ baabi a ɛname so ɛna ɔhunu Badiku bi Mo paa mum sa no. Ɛnyɛ me a nka onim sɔfo bedi kɔ bi. Saa Mister Beautiful me nkyɛn na na ɔba. Ɛwɔ mu a na waba m'asɔre baako. But na ɔnyɛ me church member but na ɔtaa ba me nkyɛn. Na ɔtaa ba me fie paa. Na ɛnyɛ sɛ bi a edu tɛm bi a na nkurɔfoɔ bi yɛ ma yɛde abufuo kasa. Ɛnyɛ sɛ obi te nkyɛn ɔbɛka sɛ sɔfo yi ɔyɛ adeɛ ma wo a na ɔsan aka ama obi ate sɛ wayɛ adeɛ ama wo. But mayɛ nneɛma ama nkurɔfoɔ pii a menka ho. Wahu? Mister Beautiful na na ɔba me nkyɛn. Deɛ nti na na ɔba me nkyɛn. Wo ne di nkɔmɔ abusa no, menka deɛ ntia na ɔba me nkyɛn. Biribi nti na na ɔba me nkyɛn, but menka. Nti wo deɛ wo ne me kasa wie abusa sɛ deɛ nti na na akɔ agya bɛmpa nkyɛn na tie. Deɛ te ne sɛ ɔsɔ ɔde me kɔ court sɛ me maka sɛ Baduko bi akum ne ba de ayɛ court ɛna mefiri plane mu siiɛ mekɔɔ sɔfo Kobio kɔkɔmaa ne yɛakɔ a na yie M'ani abere me ho ti mfifiri a awieɛ hye me a mekɔ ayie no ase. Mekɔeɛ na President John Mahama ɔwɔ hɔ, ex President John Mahama, bɛrima animuonyamfoɔ no, na ɔwɔ hɔ bi. Ɛɛ, asɔfoɔ pii wɔ hɔ. Na mekɔeɛ no, obi ahu sɛ ɔresu bɛmpa ni. Metee koraa sɛ wɔyɛ announcement sɛ, sɛ sɔfo bɛdi kɔ bi papa mmaeɛ a, yɛmfa funu no nkɔ. Nti yɛse yɛte kaa bi ara bɛn a, wɔbɛhu sɛ me na mereba. Na sɛ sɔfo bɛduku bi akum ne ba de ayɛ ɔkɔt ɔwusu bɛmpa nim a deɛ nti na me mɛkɔ ayie no ase nka menkɔ mepa sɛ metwi na meka no tom aseɛ me menim sɛ bɛduku bi akum ne ba ɛde ayɛ ɔkɔt ɛde akɔ akɔgye nnuro me so adeɛ a m'ani kyere koraa ne sɔfo a wotu nnuro a wɔde bible akata so Agye sɛ menim, mehu paa deɛ a me maa mmɛɛ me biom. Na kyerɛ sɛ sɛ na wonni, sɛ wokaa saa a nka wonkɔ ayie no ase. Sɛ ɛyɛ saa na ɛte na mekaa saa a nka n'ayie no nka mensi aseɛ. Sɛ ampa paa sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ na menim ampa a, anka Nyame koraa yi kyerɛɛ me maa mehu sɛ ne ba no awu no nka menka, nka mensoma aseɛ nkɔka nkyerɛ no. Na woawu rekum wo ba deɛ a, sɛ wo ne Nyame ntam asɛm. Ɛdeɛn nti na Owusu bɛmpa bɛgyina baabi aka sɛ Bɛduku bi akum ne ba de ayɛ aduro. Hwan na ɛbɛgye saa asɛm wei adi? Hwan na ɛnim me Owusu bɛmpa ɔbɛgye saa asɛm wei adi? Na adeɛ a ɛme nwanwa ne sɛ mfitiaso no manka sɛ menam kan yɛ ɔmo se sɔfo Kwame Amo Kennedy no se sɔfo bɛmpa Kwame Amo yɛ nkwaseadeɛ na wanhwɛ yɛ ɛbɛkɔ OKFM hɔ no makɔ akɔsuo no mu akɔboro no wagyimi deɛ nti na ɔmo yɛ agyimisɛm saa Na Kwame Amu no ɔnim nyansa. Baabi a mɛhyia no biara, adeɛ a mɛyɛ no, ɔkaa nam sɛ bɛrima adwobrɛ ada ɛde asɛm. Ɔse ae, adɛn nti na wote hɔ na wahwɛ ama sɔfo Kwame Amu akɔ akɔtena radio so sɛ sɔfo bɛdi kɔ bi akum ne ba ɛde ayɛ nnuro na ɔyɛ ɔkɔt. Ɛnam sɛ ah, ɔka wote ɔse papa mekuta CD a obi a ɔteeɛ arekɔde a ɔde abrɛ me ekuta me. a wopɛ koraa metumi de abrɛ wo. Ɛna me se metwe wɔn fa brɛ me. Ebesi nnɛ, CD bi amae. Me nso ɔka kyerɛ me na mefa fun na mefrɛ me sɔfo Kwame Amo. Ɛnea mekeka bi kyerɛɛ no a na ɛnyɛ fɛ. Ɛhɔ ara pɛ ɛna mebɔɔ mmɔden anya sɔfo Kwame Amo ne program so ɔyɛ yɛ nyina firi sɛ mekɔ aburokyiri de bɛsi da no a saa Kennedy no frɛ me no. me metie ne nyinaa mante sɛ sɔfo Kwame Amu mpo abɔ sɔfo Bediako bi din wɔ ne program so firi sɛm tu kwan ɛde bɛsi da a Kennedy frɛ me no mewɔ hɔ noma na obi sɛnde ayi bi brɛ me yɛnkɔnkɔhwɛ a sɛ sɔfo bi a yɛsɛ yɛfrɛ no sɛ akɔde ase ho ahwan ɛdɛn yi Manuel Adɛ ɔno ɛyɛ Ɔsɔfo yi a ɔno deɛ obiara yɛ ɔkɔɔtɔ a ɛyɛ obi ɔne wei ɔdeɛ yɛnkɔ yɛnkɔ wei no so mmra. Saa saa sɔfo no ɛne ɛsɛ waka sɛ bɛde kobi akum ne ba ɛde ayɛ ɔkɔɔtɔ. Te wɔn sɛnde brɛ me no a metie na meso me sɛnde kɔkɔ maa sɔfo bɛde kobi ɛna me maa nana ɛno koraa nyɛ me na meyɛ ɛbi kɔ menim yɛ na nana sɛnde kɔ maa sɔfo Kennedy na mehu sɛ sɔfo Kennedy ahwɛ na mefrɛ nam sɛ sɔfo adeɛ yɛ a wo se Sɔfo Kwame Amu na yɛɛyɛ a yɛdi no natem ɔde abufuo afrɛ me a ɔbu afu yi. Ade yi sɔfo yi na ɛkekaa yɛ o. Na o CD no a so ɔde reba no ɛwɔ yi? Ɔse o papa menni CD biara. Na me deɛ metee sɛ obi reka na me nso mefrɛ o. Na mese ah ɛdeɛn na ɛha wo? In fact mede abufuo kekaa bi kyerɛɛ no. Na mese ah nti nka mede abufuo yii me sɔfo Kwame Amu adi a na nka wo na woyɛɛyɛ o. Ebia mede abufuo frɛɛ no kekaa saa asɛm no kyerɛɛ no. Wahu? Na kyerɛ sɛ, anka wo na woayɛ ama saa adeɛ no nyinaa asi. Deɛ nti na woyɛ saa? Papa, asɛm no nyinaa, deɛ aba kyoobee kyoobee no, ne nyinaa mfitiaseɛ ni. Afei deɛ adeɛ kyee a, ɔsɔfo baa bi sɛndee me audio. Ɔsɛndee me audio a, Kennedy no na afrɛ no sɔfo no, yɛfrɛ no sɔfo Frida. Kennedy afrɛ no, ɔfrɛɛ no a, audio nom deɛ metee yi o, hann, wo Frida. Ɛyɛ sɔfo Kennedy na ɛkasa yi. Ɛna sɔfo baa no sɛ, ɛyɛ hwan ni? Na ɔse, ɛyɛ sɔfo Kennedy. Ɛna sɔfo baa no sɛ, o, menim asɔfo Kennedy foɔ bebree, na ɛyɛ wo hwan ni? Ɛna ɔsate, hann, wo ne ɔwusu bɛmpa, mo gyi mi ne mo nkwasea nneɛma a moyɛ no nkena ha no, montumi mfa ma me so o. Na me medi sɔfo no ɔsu bɛmpa no ɔwɔ hefa na ɔgyina he? Ɛnyɛ obi aba ne me, nyɛ obi aba ne me. Wone ɔsu bɛmpa no moyɛ nkwaseafoɔ, momfa mo gyimi sɛ mfiri me so nkɔ. Na moyɛ me kɛse kɛse mo. Na wo na wosɛe me, wo ne sɔfo ɔsu bɛmpa no hyia mu sɔfo ɔsu bɛmpa no fie. Na moadi me ho nkɔnkɔnsa na waba abɛsɛ me akyerɛ sɔfo bɛdekɔ bi. Mempa gyimisɛm, momfa mo gyimisɛm mfiri me so nkɔ. Kwasiafoɔ. Na mebɛtuatua mo ka. Ɛhɔ ara pɛ na audio no sii. Ɛna m sɛ, ah, na mfrɛ sɔfo maame Frida nam sɛ, ah, sɔfo, woyɛ sure sɛ adeɛ yi a meretie yi, ɛyɛ saa na ɛte ampa? Nti ɛka no deɛ mennim no no, a ɔba me nkyɛn, ba me fie nyinaa, bɛgye sika. Ɛnam sɔfo kobi nti, a because of sɔfo Ebenezer yi adom nti, aberanteɛ wei meyɛɛ sɛ memfii ne biem, ba sɔfo kobi nti, Ɔba me nkyɛn a metumi ma no sika. Ɛyɛ ɔno a anaasɛ ɛnyɛ ɔno a? Ɔsɛ papa ɛyɛ ɔno a. Wapɛ na mfrɛ kɛn nam sɛ yɛka no di. Ntumi na adidi matam. Na ɔsɛ papa na ɛnyɛ wa nam ne sɔfo maame Frida nam sɛ mpakyɛw odi onum anya. Na nyɛ sɔfo maame Frida nko. Me nim yɛ nana odi atam. Wankasa. Na mfrɛ sɔfo bɛdi kɔ bi nam sɛ sɔfo. Ɛyɛ wo nti ɛna Kennedy edidi matam. because ɔse ɔse sɔfo maame frida na abɛkeka ɔno ɛho nsɛm ɛde akyerɛ wo na mepaakyɛ wo wode ani die ma me menim na deɛ nti na wowɔ hɔ na ne saa sɔfo nam na ɔdi matam ɔno se papa me deɛ menim o papa menim nam se fine ɛnokorɛ because wowɔ hɔ no manka wo mpene ma ne nni matam nti ɛmfa ne sɛ wodeɛ wonim paapa Ma ankasa adeɛ kyee a me nkɔ nkɔhwɛ a after two days na saa kennedy yi asɛnde audio bi de abɛgu me phone so me nkɔ nkɔbɔ a abaayewa bi a ɛfrɛ ne naa na saa abaayewa na ɔba asɔre me hɔ wɔyɛ ndc ni sɛ wɔagya ama sɔre wɔgya yɛ akyɛ ɔkɔ bɛdi kɔ bi asɔre na saa abaayewa no na n'adamfo ne me brɔda bi a Ɔdrive no yɛfrɛ no Papa Yaw a nkurɔfoɔ pii nim sɛ yɛfrɛ no Awule, abaayewa no adamfo no no. Ɛno nti abaayewa yi agyaa m'asɔre sane sɛ mehyɛ nkɔm ka sɛ Nana Addo na ɛbɛdi nkonim. Ɛna sɔfkuo bi nso sɛ ɛyɛ John Mahama. Ɔno nso so abaayewa ɔyɛ NDC-ni a ɔne NDC-foɔ nenam. Nti ɔde abufuo agya ama sɔre kɔ sɔfo kɔbi asɔre. Abayewa yi na edi m'atɛm yi. Ɛne atɛm didie no menim sɛ ɔnsa ka bi anaa ɔnsa nka bi. Deɛ ɛfa sɛ menim sɛ yɛ no deɛ a ɔde o ame ma tene yɛ ɔbaa bi a ɔsɛ wɔ ne na ada ɛne ne ba ada. Ok afei ne yɛbɛkɔ ɛno so. Afei deɛ abɛyɛ yɛ ɛfrɛ ne nan yi. Ah, wagyaa m'asɔre kɔ Sɔfo Badu Kobi asɔre a, mennim sɛ Sɔfo Badu Kobi deɛ n'asɔre koraa no ɛyɛ m'asɔre. Firi sɛ mekaa sɛ Sɔfo Badu Kobi redi ne birthday koraa mekɔɔ hɔ maa abaayaa no koraa baa me nkyɛn bɛkyɛɛ me, Oh papa mehu wo akyɛ oo. Ɛna mese mehu wo akyɛ no, ɔse oo seesei aha na ɔba, so ɛna mese oo Nyame nhyira wo, aha deɛ yɛ nti da biara bra. Na abaayaa yi di m'atɛm ae, wo sɔfo wo so bɛmpa, wode w'asɛm aba Sɔfo Kobi so nti Wo, ade a mɛyɛ wo ne mɛgu anim ase wɔ Ghana. Wode w'asɛm kɔ ɔsɔfo Badiko bi so? Mepakyɛ, me ne sɔfo bi ni asɛm. Firi sɛ me ne Badiko bi nanteeɛ. Yɛnko ntɔka mpo da. But uh, me bɛyɛ a na mekenkan online. I read a story wɔ Peace FM online a na ɛka sɛ wose wobɛgu Badiko bi asɔre. Meka ba. Mea na mekaeɛ na meka ba. sɛ bere wɔ mu di a enti abayɛ san ɔsu bɛmpa medome da a mede hu wo na wo woyɛ ofui wosu bɛmpa wosu the word ofui na wo woyɛ gyimifoɔ paa na wo ne mariam bi asɛm bi ɛ ɛ sɛ nkanyam na meyi wo firi ma mariam bɛn asɛm na ɔno yii me firi mu Wobɛtumi ayi me afiri asɛm mu, me baabi a mɛwura no wobɛtumi awura hɔ. Asɛm no, ɛyɛ baabi a nokorɛ da na nokorɛ no kɔtɔeɛ, ɛma obi ahu sɛ meyɛ innocent, nyɛ wo na ayi me firi mu. Abaya yi dii m'atɛm, dii m'atɛm, kaa sɛ meyɛ gyimifoɔ, me meyɛ kwasea, mennim nyansa, na adeɛ a ɔde bɛyɛ me no, mɛdwane afiri Nkran kurom hanom, na ɛdwo so ɛne ɛbɛgye me instruments. Na meyɛ Kushini bɛɛma, mesɔre a mese mehyɛ nkɔm. Nkɔmhyɛ bɛn na mehyɛ? Na me me kaa sɛ, Ɔyɛ a mɛ strake no aku no, ɛna ɔbɔfoɔ bi bɛgyina hɔ, ɛna ɔbɔfoɔ no yɛ ɔno no bɔfoɔ, na nka ne bɔfoɔ no pae ma som. Na sɛ me maame nim na ɔka asɛm wei sɛ bia, me maame bɛka ne kɛtrɛma. Na obi a ɔnim a ɔbɛka asɛm wei sɛ bia ma me biara no, eh, sɛ nyame bɛtua ne kao sɛ dɛ ɔka nsɛm no nwena, ɔdidi matɛm kama. Na m sɛ, o oh, saa abaayɛ yi, wakɔ too far. Sɛ manyɛ ɔhwee koraa meyɛ nyame nipa. Ɔmfa ho nni da. Saa. Na kasa no ne nyamoo no. Eberɛ bi, ɔsɛndee me text message sɛ mema din a meba sɔfo Kobi. San sɛ sɔfo Badi Kobi akɔ radio so akɔka sɛ Nana Do nyɛ Nyame na ɛde no baeɛ. Na yɛn wiamu ne nnuro. na ɛde Nana Addo bɛyɛ Ghana President ɛnyɛ Nyame. Na ɔsɔfo biara a ɔhyɛ nkɔm ka sɛ Nyame na ɛde Nana Addo aba abɛyɛ Ghana President biara no, ɛnyɛ nokorɛ. Ama me, yɛafrɛ me ama maka sɛ deɛ Sɔfo Bediako bi ka no me ne no nyɛ adwene, na ɛnyɛ nokorɛ. Nti me madi no a Sɔfo Bediako bi a ɔyɛ me ba. Nti me meyɛ ungrateful, na meyɛ nipa bɔnefoɔ. Eti me ready na mede maa me brother Sɔfo Nana Kwasi, nti ɔno nso ready. Nti ɔready na ɔno nso so send text message no bi kɔmaa no. Sɛ ɛnnɛ deɛ wo naa wo naa keka saa na wonim sɛ asem a ɔka wode di papa atem yi nyame nɔmee bɛtumi aba wo so efisɛ papa yɛ nyame nipa watena ne nan ase da atie nyame asem da ɔde ne nsa ato wo so da ɛnnɛ wokɔ sɔfo bɛdi kɔ bi asɔre ɛyɛ but deɛ nti na wo sɛnde papa panin message saa ɛma sɔfo panin bi ɔyɛ ɔbaa ɔno soso koraa kɔkɔhyia saa nnan ka kyɛ ne sɛ wayɛ bɔne na ɛbɛyɛ anka ɔmfrɛ me na ɔmpa me kyɛw but ankɔsi saa ɛne sɛ ago fɛda akɔdi baabi aduru no na naa no ne yɔnko ne rose bi a ɔno nsɛ me ne ɔno ne ne ba ada no na saa rose no ɔno nso na ɔba ma sɔre ɔne ne ba na mekae sɛ bɛrima bi hyia no nso ɔbɛware no ɔne bɛrima no baa me fie de bɛrima no bɛkyerɛ me sɛ menhwɛ mu ma no na memmɔ ho mpaeɛ na Nyame mmoa no na ɛnkɔ so. Ɛno akyi masɔre na ɔba o, mehuu sɛ wanyem awo wo mmienu. Baako koraa deɛ ɔne papa bi na ɛwoo no a papa no sɛ akwadaa no nyɛ ne ba ɛma ɛdane akaskasa bebree ɛma mekae sɛ abaayewa yi baa sɔre dako baa me nkyɛn bɛka kyerɛ me sɛ papa bi yɛfrɛ no Banahene owusu Banahene abaayewa no na ɛka kyerɛ me o ɛne na wo na papa no sɛ akwadaa no ɛnyɛ ne ba nti ɔpɛ sɛ ɔde papa no fa kwan bi so ɔpɛ sɛ ɔma yɛkye papa no yɛrepɔt ɔrepɔ no akye papa no na meka kyerɛ no sɛ rose wei nyina ho hia papa no sɛ akwara no ɛnyɛ ne ba a sɛbesɛbe wankasa sɛ ɔyɛ adwuma kakrakra hwɛ akwadaa no na obi nim sɛdeɛ akwadaa no bɛyɛ daakye nti ne mpena ne me ɛna ɔtumi ne mmarima awo waree a ɔde barima a ɔbɛware no baa me nkyɛn. Enti wo mpena ne me. Ɛna wo ne barima awo a wabɛka akyɛm sɛ barima no a ɔne no woyɛ sɛ akwaraa no ɛnyɛ ne ba na wopɛ sɛ ɔma policefoɔ kɔkɔkye no a meka kyerɛ wo sɛ gyae. Mepa kyɛw asɛm yi it make sense. Nti wo pa kyerɛ sɛ um, One, Ɛ, ɛnyɛ wo mpena ano no anaasɛ woanni no da? Paapa, nokorɛ ni Nyame anim, ne fie koraa mennim hɔ. Opafrɛ no busa no sɛ, Owusu bɛmpa no a wose na wo mpena no no, wonim wo fie? Mennim ne fie. Na ne ba no. Ɛsɛ de sɛ ɛnora prɛ, ɛyi, press conference na asena aka sɛ ɔnyɛ wo taste anaa anyɛ saa? Oh, ɛno koraa deɛ ɛno no ɛho nyina ɔno koraa no sɛbesɛbe mpere aduasa meka sɛ meka nsɛm a meka nsɛm paa ɔno ɔyɛ obi ade ne kyɛ me koraa mempɛ o oh, na sɛ ne ɔba ma sɔre na ɔba ma sɔre memetue menwaree ɔba ma sɔre enti obi ɔba ma sɔre a menwareeɛ sɛ mepɛ sɛ menware no a anaa mepɛ no a nka menware no Fa kɔ adwendwenem. Na sɛbe ɔbaa, ɔmpena barima, wobɛtumi akɔ ɔmpena nkyɛn akɔka akyerɛ no sɛ wo ne barima foforɔ anyem awo na barima no sɛ ɔnhwɛ akwadaa no. Wobɛtumi akɔka saa akyerɛ ɔmpena. Fine. Nsɛm bebrebe wɔ hɔ. Saa abaayɛ yi a ɔse me ne ne ba Ada yi, ne ba no, mede ne namba bɛma wo. Frɛ ne ba no, hyia ne ba no, na busa no. Ne, ne ba no deɛ, eh, before a mɛba ha no, sɛdeɛ mekaeɛ no, just like mefrɛ Mr. Beautiful no, eh, manya ne namba. Mafrɛ no, but eh, nwummerɛ yi na ɔkyerɛ sɛ baabi a ɔwɔ no, ɔnyɛ, mewie a, mɛsan atrae, I will try as much na mahyia no na afei ɔno nso me ne no akasa but ɔno no the challenge a mewɔ ne sɛ ɛnam sɛ audio na ɛbaa out a ɛsɛkulati no Eh showing her face no will be a way of stigmatizing her bi, obi hu no ɔbɛka sɛ ok awuraa wei na audio no fa ne ho no so um that was nkɔmmɔ a na me ne no di sɛ I will try and see if I can do an audio anaasɛ memma n'anim mma me m'anim bɛtumi show alright nti no yes matu ɛno nso ho anammɔn nti no eh ma I'm hoping sɛ ɛnnɛ ne ɔkyena yi ara mu biara no mɛtumi anya ɔno nso na manya the side of it to get to this story. Medase. Enti na ɛyɛ me dɛ sɛ ɔsoro retu saa ade ho anammɔn na wiase nyinaa nhunu nokorɛ wom sɛ meme ne no da asan ne ne ba da. Na ayɛ sɛ me ne ɔno ne ne ba no daa mpa baako so na me ne wɔn daeɛ. Ɛmmeki sense asɛm a abaayewa no ka no. Eh, na ɔkyerɛ sɛ wotie audio no mu a ɔse um, wo ne ne ba da ahan hotel ama no ama ɛsei ne ba no ate ne so atua Ama sɛ wopɛ sɛ ne ba no koraa ku no o, sɛ dɛn o. Na mepakyɛw, ɛɛ, obi tumi te ne maame so atua to that extent. Emogya mu du kyɛn nsuo. Nti deɛ paa na bɛba a akwala no bɛtumi adɔ me akyɛn ɔno no maame ɔwoo no. Ɛntumi nyɛ possible. Ɛwɔ deɛ maame ne yɛ akwadaa no. nti na ebi a ama no akɔba saa maame no de rehyɛ me no akwadaa no ɔba ma sɔre na nyame ne nipa anim na ɛne maame no na ɛde no baa ma sɔre obi ba asɔre a wontumi mpam no mentumi nka sɛ ɔmaame agya nti nsusu nsi ha biem dabi because asɔre no kora ɛnyɛ owusu bɛmpa dea ɛyɛ awurade asɔre obiara tumi ba hɔ bi ɛbɛsom nyame even ne maame no wuro osu no mpo koraa no Ɔkyena bi, sɛ ɔbɛwura m'asɔɔdɛm mu no, ma mempam no da. Sane sɛ, Nyame fie deɛ, sɛbesɛbe, ɛnyɛ owusu bɛmpa fie. Now, ɛyɛ me dɛ sɛ ɔne akwadaa no bɛhyia. Na ebu sɛ akwadaa no sɛ, mahu no ho mpo daa na ɔno wahu me ho mpo daa naa. Ɛɛ, mekae sɛ nsɛm sisi yɛ me maame fra akwadaa no. Ebusa nkwala akwadaa no nsɛm, me maame o. me maame ka kyerɛ me sɛ akwadaa no se even ɔne ne maame fie mpo me maama hɔ da akwadaa no saa na maame ka yi o na ɔmpra no obi ɛna wonkɔ ne fie hmm? nti wofiri sɛ papa mayɛ desperate aa to extend sɛ sɛbesɛbe mprɛ aduasa me ho abɔ me ho so anaa na ɛyɛ me ya na ne nyinaa ne sɛ wɔmakɔyɛ ndc foɔ no a wɔn gu m'anim ase no naa no adamfo no no na me deɛ nteɛ a menyaeɛ ne sɛ adeɛ wɔn yɛɛ no yɛbɔ wɔn paa so wɔn nyɛ a wɔn wie a another group ɛresan aba san sɛ makɔka sɛ nanado bɛdi nkonim wɔ abatoɔ mu. Nti yɛyɛ biribi de agu me me ho fii deɛ ɛtia me 31st all night. Sɛ bɛyɛ a meka asɛm koraa wɔ Ghana no ma nkurɔfoɔ nteki ne serious. Because sɔfo a woyɛ saa deɛ na kyerɛ sɛ wo no obiara koraa mfa buo ma wo. Ɛna wɔn gu me ho fii. But ɛnam sɛ onyame ɛwɔ ma fa nti. Da me wɔ hɔ metwaa no live ma ɔmanfoɔ hwɛɛ bi. Eh, ɔsɔfo Badu Kobi brɛ wo car, very nice car. Me ne no di nkɔmmɔ ma no kyerɛ sɛ ne papa no eh, mo mmienu na moato santen after church service mo nante baayɛ. Very nice car. Akyɛdeɛ ɔde ma I think every year biara ɔyɛ. That means sɛ mo ayɔnkofa no emu dɔ. na ebetumi akoduru sei. Ɛno nti na ɛyɛ me nwanwa de asi no, na ɛnyɛ bɛ. Nti sɛ sɛ ka kaa no ɔde bɛma no anaa bɛn de. Kaa no ɔpɛ kura sisi a metumi amu me me wɔ cars koraa kyɛn wɔn ankasa na ɛnyɛ ɔno nko na ɛkyɛ cars na ɔno waba me fie abɛhu kaa bi a ɔkaa soɔ paa me kaa soɔ mfa nkɔ ti nyɛ ɔno nko a na akyɛ me kaa me so makyɛ ne kaa paa. sɛdeɛ meka no ɔte ase baa me no menka no ɛno nkyerɛ sɛ menyɛ wopɛ afrɛ no busa no ɔho na what is car nyame adwuma ne ɛyɛ o car deɛ ɛtra mu de tu kwan kɔ ɛnyam dwuma ɛna car deɛ ɛyɛ animonyam hyɛ ewiase agyapadeɛ yɛbɛgya hɔ akɔ nkɔsi hwee enti no Mensesa m'Awurade ɛnam kaa nti. Nti saa kaa no wɔ he? Kaa bɛyɛ ha? Kaa na ɔde bɛkyɛɛ wo no. Kaa na ɔde bɛkyɛɛ me no wɔ hɔ. Me koraa meyɛ attempt sɛ mesoma sɛ yɛmfa nkonkoma no. Ɛna sɔfo maame firi da bi ɛne asɔfoɔ bi ne mpanimfoɔ bi tuu me fo. Ɔpaa mɛtumi ameyɛ de abrɛ ne sisi a. Na sɛ me sɛ me mpere aduasa sɛ wowɔ me fie aha. Na abɛɛ fie aha nom no wahu kaa dodoɔ sɛn. Ne ka a ɔde kyɛɛ me koraa ne ka a sɛ sua wɔ me, me ka sɛ, Menyɛ sɛ meyɛ boni ayeni. Na wonim deɛ Nyame nam me so ayɛ ama Baduko bi? Ah? Ayɛ abusa no. Ɔnhuu me na ɔnyɛ esei. Ɔbaa m'abrabɔ mu na Nyame pagyaa no. Wopa a, mommusa no. Na ɛnyɛ nsɛm nyinaa na yɛka na wonim sɛ ɔka sɛ ɔbɛka nsɛm na ɔbɛma ne nkurɔfoɔ aka nsɛm a, mɛtumi aka nsɛm mmienu mmiɛnsa pɛ a asɔfo bɛdi kɔ bi. Wanhwe ɔntumi nya asɔre biem. Na deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ, biribi wɔ hɔnom a obi wɔ mu a wotra sɛ ɔbɛtwe no afiri mu a, na ɔmaa no ho kwan a, a na ɛden sɛ ɔbɛtwe no afiri mu. Onyame korɔ ɔte soro, ɔma berɛ Nipa wo yɛ bibi na nya ɔma wo brɛ ɔma wo brɛ aa na wansesa a na ɔno nyame a take action kakra a menim ne nimdeɛ a menim ɛfa onyame ɛne ne mma abɔfoɔ ho wɔ soro ɛni ɔno kora ɔyɛ nyame o ɛberɛ a ne bɔfoɔ bi a yɛfɛ no Lucifer ɛyɛ sɛ ɔte atua asɔre atia ɔno nyankopɔn na mamuo wɔ soro Abɔfoɔ akukudam afiri Lucifer tuu no fo. Na Lucifer no, ɛnyɛ ɔno na na yɛ bɔfo panin wɔ soro. Na na nkurɔfoɔ sɛ Lucifer no na ɔyɛ bɔfo panin, ɛnyɛ nokorɛ. Lucifer na ɔwɔ cherubims realms no mu. Na Onyame sraa ne ngo yɛ no soronko wɔ cherubims no mu. Nti ne yɛfrɛ no the anointed cherub. Ba bɔfo panin a ɔwɔ heaven a sɛ anyamesu ni hɔ no ɔno na ɛwɔ hɔ yɛ Michael. Michael no ne din nkyerɛaseɛ ne one who, who is like God. He is not God, but he is like God. Ɛna wofiri no so ano aba Gabriel, na Raphael, ɛna Uriel, ɛna Orufiel, ɛna Zarechiel, ɛna Simiel. Wɔn nyinaa position a na wɔn gyina wɔ soro no, na Lucifer ɔni hɔ bi, na ɔntumi mpo nnuru hɔ. Nti Onyame maa saa abɔfoɔ yi mpanifoɔ yi tuu no fo, ka kyerɛ no sɛ onyae. deɛ wɔreyɛ no ɛma mpanimfoɔ aduonu nnan nyinaa baa mu bi tuu no fo wɔantie ɔte atua a onyame ehu sɛ ɔpirim n'akoma ɛne n'abɔfoɔ a wɔdi n'akyi apirim akoma no nyame pam wɔn turu michael sɛ fi ne kure nyame mma no mu biem ɛma wɔn firi soro wɔn ntumi nkɔ soro biem bɛsi nnɛ na nneɛma bebrebe wɔ hɔnom a jesus na ne ba, ne sunsum mu ba ne Judas Iskariot. Ohuu sɛ Judas apirim n'akoma ayɛ kɔha braha. Ɔkɔ Yesu atamfo mu na ɔne wɔn akɔkoto agyina fa Yesu ho na wasan ba Yesu nkyɛn na ɔne no aba abɛsere. Jesus ka kyerɛɛ no sɛ, Wo, deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ no, yɛ no ntɛm. Ɔsɛeɛ ba. Ɔse, Sɛ ɛboɔ no bɔ wo so a, wobɛpɛkyɛ, na abɔ boɔ no so a, wobɛtete. Na suntidua no deɛ ɛbɛba, ba deɛ ɛnam no so bɛba no, ɔnnue. Enti no, Yesu Kristo, o deny Judas because ɔse deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no kɔ na kɔyɛ ma asuafoɔ no koraa firi sɛ ɛha na Judas kɔkyekye sika ɛma ayarefoɔ firi so ɔna na ɛhwɛ sika so tie bi a na Yesu ka kyerɛ no sɛ sika no a aba no a wɔmayi kakra de kɔkyekye ahiafoɔ no ɔmfa nkɔ ne ntɛm sɛ na Yesu pɛ so ɔkyerɛ sɛ yi na akɔ akɔyi mama no Ɛnam sɛ ɛyɛ Nyame nhyehyɛeɛ nti no, na wapirim w'akoma sɛ ɔbɛyɛ nti no, mayi wo afiri m'asuafoɔ mu. Kɔ na kɔyɛ no ntɛm. Enti papa, Nyame nnipa anim ni, Gehazi, na ɔyɛ Elisha akwadaa. Ɔte atua tiaa Elisha, ɛma Elisha domee no, pamoo no firii ne nkyɛn. Elisha yi, na ɔyɛ Elijah akwadaa, na ɛnam sɛ ɔdii nokorɛ nti, ɛma Elijah nti, Elijah ampamo no, ɛma ɔrefiri asase yi so no, ɛyɛ Elisha na ɔnyaa ne mantle. Ɛno nti no, sɛ wo ba bi wɔ biribi mu na sɛ wotu no fo na ɔfa nkurɔfoɔ bi twa ne ho hyia na sɛ ɔkasa kyerɛ no na wotumi sɛ nkurɔfoɔ yi ɔde ne ho akɔbɔ wɔn yɛde confusion ɛreba between ne no na sɛ ɔreka na still wɔpirim n'akoma so wɔntie na sɛ de nsɛm kakraka bɛba ama birikyie asi nyame dwuma mu deɛ a ɛne ɛnyɛ antɔ ɛnyɛ antua bɛde kɔ bi Tena wo baabi na di wo sɔfoɔ, na me nso mentra me baabi na menni me sɔfoɔ, ɛfiri sɛ papa nyɛ hwee a bɔne nyɛ hwee. Woakyɛ me cars, me nso makyɛ wo sunsum mu nneɛma, na sunsum mu mpaebɔ a mabɔ ama wo every year biara on the first mekɔ n'asɔre kɔ kɔhyira no de oil gu no so, ɛno ne boɔ ɔden kyɛɛ car. Sɛ obi ma wo Nyame nsɛm adom a ɛso kyɛn car, ɛso kyɛn fie because ɛno yɛnfa sika ntɔ. Meka no koraa kyerɛ wo sɛ paapa me ode nwosra si hɔnom a na ade Ghana nyina si hɔnom a mɛ choose nwosra. Opa afa sika billion billion billion dollars billion billion si hɔ na fa nwosra si hɔ mɛ choose nwosra because ɛdeɛn nti noɔ sɛ me tɔn Nyame nwosra. ɛnam sika nti. Deɛn nti ne ɔsɛ medi na me Nyankopɔn kɔdi nyame foforɔ akyi? Menyɛ bi da. Nti no, saa bɛdekɔ bi no, me mmom deɛ maka, na nokorɛ ɔnyɛ me ba bi. Nti sɛ ɔnu ne ho ba a, wobɛgye no? O, ɛnneɛ ɔne Bushɔp Salifu Amoako, Bushɔp Agyemang Prempeh, Honourable Miss Amiama Donkor baa ha ɛma ɔmba bɛpaa me kyɛw ɛma me kaa sɛ mate m'agyaa ma naka na ɛmom mmayaa no a ɔmaa wɔn sɛɛ me din ne Kennedy no a wɔde di m'atɛm na ɛda wiase nyinaa na gu me ho fii no ɔnkasa nkyerɛ mmayaa no na mmayaa no wobɛda blame mu no sɛ ɔna ama mmayaa no ayɛ video ɛɛ me me tu mmerɛ a na makyerɛ sie ɛyɛ ɔno a Ɛɛ ɔntumi nka sɛ ɛnyɛ ɔnoa because deɛ nti a ɛyɛ ɔnoa no ma menka no bɔkɔɔ ɛwɔ ha no tie abaa no atam di odidi me no tee wɔse wode w'asɛm aba sɔfo bɛdiko bi so nti ɔka na ɔse sɔfo bɛdiko bi mpo menim no ɔkasa na ɔsan kaa sɛ na sɔfo bɛdiko bi deɛ sɛ yɛba abɛyɛ wo biribi a na waka kyerɛ si yɛ nyae nipa nso wonim no so kɔɛ biribi ɔtumi ka kyerɛ sɛ gyae Obi a wonnim no, otumi ka kyerɛ wo sɛ gyae. Ɛhɔ mpo koraa no, ɔsɛ ɔde kɔ adwendwenem na ohu baabi a ade no firi. Ɛno yɛ me first ayi. Second point, abaayewa a ɔba w'asɔre a wode di sɔfo panin a ɛyɛ wo papa atɛm nti wobisa no ase a, wunnya. Ade nti na ntumi mfiri abaayewa no nka nkyɛn sɛ, hei, me papa a mebu na mefɛre no, ɛna watumi adidi n'atɛm ama wiase nyinaa wagu ne ho fi. San kɔ radio no so na kɔkasa ne kasa deɛ ɔkaeɛ no Ghanafoɔ mfa nkyɛ wo, ɔsɔfoɔ su bɛmpa mfa nkyɛ wo, obi bi a wate asɛm na wadi ho yaw ɔmfa nkyɛ wo, na me nso ɔnsan mfa nkɔ me papa nkyɛn na kɔkɔbu nkotodwe anaa wommu nkotodwe koraa kɔkɔpa no kyɛw na yawdie ne asomdwoeɛ mmra. Watumi ayɛ saa? Sɛ ɔnyɛe nti wohwɛ a memɛtumi even sɔfo Kwame Amokora a ɔnkaa hwee a Kennedy ne di ntorɔ too no so sɛ Wɔno sɔfo Kwame Amoh no sɛ sɔfo Bediako bi akum ne ba a na ɛnyɛ ɔno asɛ sɔfo bi a ɔno yɛfrɛ ne sɛ kura sɔfo Emmanuel Adewi akɔka asɛm a wode aba abɛhyɛ sɔfo Kwame Amoh. Mefrɛ sɔfo Kwame Amoh twii n'anim because na mefiri sɛ ampa Kennedy wɔ CD na ampa bɛsi ne CD bi amma. Yɛkɔhwɛ asɛe no mu asɛe sɔfo Kwame Amoh korɔ nkaa hwee. Sɛdeɛ meka wotem ase. Me mpo metwi sɔfo Kwame Amoh anim ka kyɛn sɛ fi ne kuro mu nsima so ɔdɛm biem. Ɛso yɛ kɔ wie mu sɛn na ɛnyɛ ɔnoa sɛ nka ɔno na ɛka anka mɛpam no afiri m'asɔre dɛm mu nka me mma sɔfo kwame a monyɛ me sɔfo biem meka no kora kyerɛ wo na sɛ onim ho hwee ntwa nto so ɛne din sɛ yɛ ɛno nti no wo bɛdu kɔ bi wo kennedy ɛyɛ wakwadaa wo ne nenam na wadidi m'atɛm na masɛnde audio no de abrɛ wo. Wontumi nsoo no mu mpo mfa no mmaa fie ara mɛpɛ a mekyɛ wo. Still woda so ne ne nenam. Maame ka kyerɛ sɛ aberanteɛ no wadidi m'atɛm no a ne nenam no a ogu so didi m'atɛm no ɛno nti sɔfo Bɛdiko bi ma no nto w'anum biem. Agye sɛ ɔma saa aberanteɛ no firi wo nkyɛn firi so ɔno nnome da ne so. Wahu nso ɔbaa wo nkyɛn ɔrekreti problems. Wakreti problems bebree ama me mpo ɔde ntotoeɛ aba me ne wo ntam. Saa sɔfo no, baabi a ɔbɛkɔ biara, ɔde ntotoeɛ ba. Nti na sɔfo panin Ebenezer Adagwa yi adom domee no no. Na wo papa maka wei nyinaa kyerɛ wo, na kyerɛ sɛ wo a wo se wafa me sɛ w'agya no, na kyerɛ sɛ wo no wotie Kennedy n'asɛm kyɛn w'agya. Nti ɔmfa Kennedy no mmom nyɛ n'agya. Sɛdeɛ meka no tena ase, wosusua mpaa sɛ me ba sɔfo Nana Kwasi ɛbɛtumi adidi sɛbe w'atɛm na medi anidie ma wo. ntumi mfrɛ no ntea no nka nkyerɛ sɛ ɔmmra mɛpaw kyɛw aberanteɛ no didi matam no atumi aba mfia no ma bɛpam kyɛw na na ɔno yɛ wo church member no ndc ni girl no ɔdidi matam no watumi afrɛ mi mpapa me kyɛw ɛso still ɔda so ba wasɔre nti wobisa me sɛ ebia na ɔnim ho hwee a na ɔteeɛ no na ɔnim ho hwee mpo no wate no wayɛ ho hwee sɛ ɔnyɛ ho biribiara Ɛno nti no, meka a medi ka. Na biribi wɔ hɔnom a ɛkyerɛ sɛ onim ho bi. Na so wɔn toa so. Deɛ na ɔbɛnya sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔresɛe wo anaa ɔgu anim ase. Paapa, na me so, ɛdeɛn na mesɛe na menya afiri mu a ɔno se me na mama Kwame Amoh aka sɛ ɔnni kum ne ba? Ɛdeɛn na me menya afiri mu? Wohwɛ a, deɛn na manya afiri mu? Na me ne sɔfkuo bi ko ntɔkwa a, deɛn na ɛbɛfiri mu aba? Deɛ ɛkɔ so yi koraa, me mefɛre. Because me, baabi a Nyame de me duru no, wei koraa yɛ nkwalaasɛm. But baabi a nsɛeɛ aduru no, ntu annuru hɔ. Ama manka m'asɛm, ɛɛya paa. Sɛ yɛde asɛm ato so, ɔbaa bi aba abɔnten abɛka sɛ, wo ne m'ada ne me ba ada. Na menim sɛ Nyame adom nti, bɔ mmɔden ara Na Nyame maa nkwa no hyiaa saa abaayaa no a ɔse mene ne ba ɛne ɔno na da ne ba no. Na tie, na sɛ ɛte saa a, wobɛhunu, na sɛ nte saa nso a wobɛhunu. Meyɛ sure sɛ akwadaa no ɔnyɛ akwadaa ketewa, wanyini kakra. Ɔno ara bɛtumi akasa ma ne ho. Te sɛ anifirani yi a Yesu saa no yareɛ a wɔn sɛ menka sɛ Yesu na saa adeɛ wɔn kɔka kyerɛɛ ne maame. Ne maame sɛ na sɛ me ba no ɔnsua. ma mmɛka nkyerɛ monkɔka nkyerɛ yɛ ba no bi kɔ ɔno abɛtumi akasa ama no ho enti akwalaa no ankasa ɛbɛka na sɛ nokorɛ sɛm ne akwalaa no ada a fa to dwa ɛbaa no sɛ na aka sɛ ɔbɛgu ɔsɔfo eh, bɛde kɔ bi asɔre meda ase sɔfo bɛde kɔ bi meka sɛ mɛgu no asɔre ampa ɛfiri sɛ Deɛ ɛrekɔ so no ne animguaseɛ nsɛm yi a ɛfiri n'asɔɔdɛɛm ato amanemane me a ama ɛnnɛ nka yɛwɔ biribi papa bi yɛ, ba yɛasɛeɛ berɛ te hanom a yɛyɛ kyobee kyobee yi, ebinom bɛfrɛ adi m'atɛm, ebinom nso bɛka bi ama me. Wonim sɛ asɛm yi baeɛ ne nsɛm a kɔfa aba, yɛrahye me maame kɔ hospital ɛnam saa asɛm yi nti. Nyame yɛ me dɛnsene, mɛtumi asoɛ Bible a mede pirikyi. Ka me maame wu thirty first yi aa me ka nokora kyerɛ wo yɛ rashe no kɔ hospital because nsɛm no ɛyɛ fira burukyire ba ɛne nsɛm a ɛkɔ so ɔtete no doctor a ɛyɛ me doctor yɛ fɛn doctor opoku ware ɔwɔ danso man ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔmo yɛ me maame ɛyɛ ɔmo hu sɛ n'akoma anka ɛte na wate biribi ama n'ahye n'akoma ama ɛgya n'adwendwene ka me maame wu nti paapa ɔba tumi yɛ adeɛ ma ne yɛ saa Wo ba tumi yɛ wo adeɛ ma ne yɛ ya saa. Now, anka ɔno deɛ ɔma naa no anaa Kennedy no mpo nkɔ radio no so nkɔka sɛ asɛm a ɛka faa yɛ papa Badu Kobi papa Owusu Bɛmpa ho no, atiefoɔ ɛnyɛ nokorɛ. Monnya mfa nkyɛ yɛn. But ɔyɛe. Wanyɛ. Kafra o. Herm. Okay. Um, Papa, bɔne bɛn nam deɛ sɔfo bɛdi kɔ bi a wɔntumi mfrɛ nkwalaa no bishop salifo amoako te ha bishop agyema prɛmpɛ wɔ ha honorable mr nneɛma dɔnkɔ wɔ ha ama aka sɛ wokɔ akɔ akɔfrɛ wɔ mo ama ɔma kasa na wode akɔ saa radio station ɛguu m'anim ase no akɔ akɔ reverse nsɛm no wayɛ ɔnyɛe Ama me maame anya kɔɔ saa wei frɛ na wei frɛ wei frɛ me maame pɛ ne ɔwɔ aburokyire su ɛɛ adan ti na agya wɔn gu ne ho fi adan na saa saa saa afɛte ma sɔre nyɛ sɛ ma sɔre agu ba ma sɔre ma di yaw na me ma sɔre no nyame adom egyina ne nan so nti sɛ meka sɛ megu sɔfo badi kɔ bi asɔre a sei nam kan no me se so ama maa yɛ ano a Wɔagu m'anim ase wɔn wɔ n'asɔredan mu no. Ɛne sɔfo Kennedy no a odi n'akyi no amfa ankɔ radio so baabi a wɔde kɔkɔsɛɛ me no ara ankɔ ankɔka sɛ deɛ wɔka no ɛnyɛ nokorɛ because ɛnyɛ nokorɛ so ampa a ɛneɛ me nso so mɛka nsɛm bi a n'asɔre bɛgu ɛna A, ɛyɛ nsɛm a wonim anaasɛ ɛnam sɛ asi nti na wo nso wobɛka? Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Menim sɔfo Bedi Kobi o. Na sɛbesɛbe Ɛɛ, yɛwɔ biribi wɔ hɔ no ɛte sɛ prako. Woyi no firi atɛkyɛ mu na wodware no na ɔsan gye ne ho akɔ akɔhyɛ mu. Bɛde kɔ bi, wɔyɛ ne ho so ɛyɛ hobraseɛ. Kɔ bi, wɔyɛ ne ho so ɛyɛ hobraseɛ nie paa ba n'akoma ɛden serious. Mengu n'anim ase. Na meka nokorɛ akyerɛ wo, menyam nam kɔfɔɔ so bɛde kɔ bi sɛ ɔmmra bɛyɛ me ba o.